Anuanom Advent Bible Studies abusua, ɔsoro asomdwoe nka yɛn nyinaa. Sɛdeɛ mekaa no wɔ audio no mu sɛ, deɛ yɛasua no, yɛbɛkaakae yɛn ho na yɛnam so abobɔ so akyerɛ yɛn nuanom a wɔadwan ne yɛn foforɔ no. Ɛno video na meyɛ yi. Mesrɛ Awurade sɛ ɔmfa so na yɛrekaakae ɛho yi omia yɛn gyidie mu, omia yɛn nteaseɛ mu, ɔnkanyan yɛn dɔ ne yɛn ahofama a yɛwɔ de ma no, na deɛ ɛkyɛn soɔ no, obuo ne osuro a yɛwɔ de ma no no nyɛ kɛseɛ nsen ɛberɛ a atwa mu no. Nti Adiyisɛm chapter one, two, three, four and five sɛdeɛ Ɔsɔfoɔ Nipa ne Nana Addo ne Elder Adu adi anim de abɛsie no, ɛno na yɛrekaakae yɛn ho yi. Nti Adiyisɛm chapter 1 no de maa yɛn sei. Yesu Kristo adi yie a Nyankopɔn de maa no sɛ ɔnkyerɛ ne nkoa ne ɛtwa sɛ ba ntam na ɔnam ne bɔfoɔ so de bɛkyerɛɛ n'akoa Yohane a wadi Nyankopɔn asɛm ne Yesu adanseɛ ne deɛ ɔhunuiɛ nyinaa ho adanseɛ. Nhyira ne deɛ ɔkenkan ne wɔn a wɔtie adiyie nsɛm no na ɔde deɛ watwerɛ mu no sie, na ɛberɛ no abɛn. Wotee? Nhyira ne deɛ ɔkenkan, ne wɔn a wɔtie adiyie nsɛm no na ɔde deɛ watwerɛ mu no sie, ne berɛ no abɛn. Yohane de kɔma asafo hodoɔ nson a ɛwɔ Asia no, adom ne asomdwoeɛ mfiri deɛ ɔwɔ hɔ na ɔtenaa hɔ na ɔreba, ne ahonhom nson a ɛwɔ n'ahennwa anim ne Yesu Kristo a ɔyɛ dansefoɔ nokwafoɔ ne awufoɔ mu abakan ne asase so ahene sodifoɔ no nkyɛn nka mo. Deɛ wɔdɔ yɛn na ɔde ne mogya adware yɛn afiri yɛn bɔne mu no ayɛ yɛn ahemman sɛ yɛnyɛ asɔfoɔ ma no agya Nyankopɔn no. Ɔno na ɔmfa anuonyam ne tumi ma no daa daa. Amen. Hwɛ, ɔnam mununkum mu reba. Aniwa nyinaa behu no, ɛne wɔn a wɔwɔɔ no no, na asase so mmusua nyinaa bɛbɔ ne ho abubuo. Aane, amen. Na Awurade se, Mene Alfa ne Omega no, nea ɔwɔ hɔ na ɔwɔ hɔ dada na ɔba, de nyinaa so tumfoɔ no. Me, Yohane a meyɛ mo nua ne Yesu ahohia ne ahenni ne boasetɔ no mu yɔnkoɔ no, mewɔ supɔ a wɔfrɛ no Patmo no so Nyankopɔn asɛm ne Yesu adanseɛ nti. Mewɔ Honhom mu Awurade da no, ɛnna metee nne kɛseɛ bi wɔ m'akyi sɛ totorobɛnto sɛ, Twerɛ deɛ wohunu hyɛ nwoma mu. na soma kɔma asafo hodoɔ nson a ɛwɔ Asia no, fa kɔ Efeso ne Smirna ne Pergamo ne Tiatira ne Sardi ne Filadelfia ne Laodikea. Na medanee m'ani sɛ merekɔhwɛ ne yɛkasa kyerɛɛ me no, na medanee me ho no, mehuu sika kaneadua nson, na kaneadua no mfimfini no mehuu obi a ɔte sɛ nipa ba a ɔhyɛ ataadeɛ yuu, na ɔde sika abɔsoɔ abɔ ne koko so, na ne tiri ne ne nwi Ɛhoa sɛ odwanten ho nwi, fitaa sɛ sukyerɛmma. Ná n'ani te sɛ gyaframa na ne nan te sɛ yaawa fɛɛfɛ a adɔ fononoo mu. Ná ne nne te sɛ nsuo bebree nne na okura nsoromma nson ne nifa mu. Ná fena ne fanu na nam firi n'anom ba, na n'anim te sɛ owia rehyerɛn n'ahoɔden mu. Na mihuu no no, mehwee ne nan ase sɛ owufoɔ na ɔde ne nsa nifa too me so ka kyerɛɛ me sɛ, Nsuro. Me ne ɔkannifoɔ ne okyidifoɔ ne deɛ ɔte aseɛ no, na mewui, na hwɛ, mete ase daa daa, na mekura wo wuo ne asamado nsafoa. Twerɛ deɛ woahunu ne deɛ ɛwɔ hɔ ne deɛ ɛyɛ akyi na ɛbɛba. Nsoromma nson a wohunu me nifa so no ahintasɛm no ne sika akaneadua nson no. Nsoromma nson no yɛ asafo nson no abɔfoɔ na kaneadua nson a wohunu yɛ asafo nson no. Na Efeso asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma no sɛ, Sɛɛ na deɛ ɔkura nsoromma nson ne ne fam, deɛ ɔnam sika kanea dua nson no mfimfini no seɛ, Menim wo nnwuma, ne wo dɔ ne wo boasetɔ, ne sɛ wontumi nkura wɔn a wɔyɛ abɔnefoɔ no, woasɔ wɔn a wɔse wɔyɛ asomafoɔ no ɔnyɛ no ahwɛ, na woahu wɔn sɛ atorofoɔ. Na wowɔ boasetɔ, na me din nti woaha wo ho na woammrɛ, nanso mewɔ wo ho asɛm bi, ɛne sɛ, w'agya ɔkanee dɔ no. Nti kae deɛ ɔfiri hwe aseɛ na sakyera w'adwen na yɛ kane nnwuma no anyɛ saa a mɛba wo so no mabɛyi wo kaneadua no afiri ne siberɛ gye sɛ woasakyera w'adwen ansa na yei na wowɔ sɛ wotan Nikolaefoɔ nnwuma a me nso metan no. Deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ Honhom no ka kyerɛ asafotoɔ no. Deɛ ɔdi nkonim no, mɛma no nkwa dua a ɛsi Nyankopɔn Paradise mu aba bi adi. Na Smirna asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ, Sɛɛ na ɔkannifoɔ ne okyidifoɔ, deɛ ɔwuui na ɔte ase bio no seɛ, Menim w'ahohia ne wo hia no, nso woyɛ defoɔ, ne wɔn a wɔse wɔyɛ Yudafoɔ no nyɛ, na mmom wɔyɛ Satan hyiadan no abususɛm. Nsuro amane a wobɛhu biara. Hwɛ, honam de mo mu binom bɛgu afiase na wɔasɔ mo ahwɛ, na mobɛhunu amane dadu. Di nokware kɔduru owuo mu. na mɛma wɔn nkwa abotire. Deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo, asafo no, deɛ ɔdi nkonim no, owuprenu nka no. Na Pergamo asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ, sɛɛ na deɛ ɔkura afena nofanu nnamnam no seɛ, menim deɛ woteɛ, Deɛ Satan ahennwa sie, na wokura me din mu, na woampa me gyidie, na a wɔkum me dansefoɔ nokwafoɔ Antipa wɔn hɔ no mu, deɛ ɔbonsam teɛ hɔ. Nanso, mewɔ wo ho nsɛm kakra sɛ wowɔ nnipa bi wɔ hɔ a wɔkura Bileam nkyerɛkyerɛ mu, deɛ ɔkyerɛɛ Barak sɛ ɔnto Israel mma so ntu dua, na wɔnni nam a wɔakum ama abosom na wɔmmɔ adwaman no. Saa ara nso na wowɔ wɔn a wokura Nikolaefoɔ nkyerɛkyerɛ no mu, nti sakyera w'adwene, anyɛ saa a mɛba wo so ntɛm na mede m'anomu afena no ne wo ako, deɛ ɔwɔ aso no ɛntie deɛ Honhom no reka kyerɛ asafo no, deɛ ɔdi nkonim no, mɛma no mana a ahinta no bi adi no, mɛma no abu fitaa, na ɛboɔ no so na wɔatwerɛ din foforɔ a obiara nnim sɛdeɛ wɔnya no. Hallelujah. Na Tiatira asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ, Sɛɛ na Nyankopɔn ba a n'ani te sɛ gyaframa na ne nan te sɛ yaawa fɛɛfɛ no seɛ, Menim wo nnwuma, ɛne wo dɔ ne wo gyidie ne wo som ne wo boasetɔ, ɛne sɛ wo nnwuma a ɛdi akyire sen deɛ ɛdi kane no, nanso Mewɔ wo ho asɛm sɛ woma wo ba Isabel a ɔfrɛɛ ne ho sɛ odiyifoɔ no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ na ɔnnaadaa me nkoa ne wɔn adwaman no nni nam a ɔwɔ komam a ɛbosom no. Mama no berɛ sɛ ɔmfa nsakyera mfiri n'adwamammɔ mu, na wansakyera. Hwɛ! Mede no bɛto mpa so na mede wɔn a ɛne no sɛe awareɛ no agu ahohia kɛseɛ mu. Jesu asakyera w'adwene ansa. Na mede owuo bɛkum ne mma no asafo mu no nyinaa ahu sɛ mene deɛ ɔhwehwɛ asaaboɔ ne akoma mu. Na mɛma mo mu biara sɛdeɛ ne nnwuma teɛ, na mese mo a moaka Tiatira no dodoɔ a wɔnni saa nkyerɛkyerɛ yi, wɔn a wɔnhunu Satan bunu mu sɛdeɛ ɔka no no, sɛ mensoa mo adesoa foforɔ, na mmom nea mowɔ no, monsɔ mu den kɔsi sɛ mɛba, na deɛ ɔdi nkonim ne deɛ ɔkura me nnwuma mu kɔsi aseɛ no, mɛma no amanaman so tumi. Na ɔde dadeɛ poma bɛyɛn wɔn, na ɔbɛbobɔ wɔn sɛ ɔnwomfoɔ nkukuo, sɛdeɛ me nso menyaa wɔ m'Agya nsam no, na mɛma no adekyeeɛ nsoromma. Deɛ ɔwɔ aso no, ntie deɛ Honhom no reka kyerɛ asafo no. Na saa deɛ asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ, Sɛɛ na deɛ ɔwɔ Nyankopɔn Honhom nson ne nsoroma nson no seɛ, Menim wo nnwuma, sɛ wowɔ din, sɛ wote aseɛ, nanso woawuo. Serious. sɛ wowɔ din sɛ ɔte aseɛ nanso wawuo wɛn na hyɛ nkaeɛ a ɛbɛwu no den na menhunu wo nnwuma sɛ ɛyɛ pɛ me nyankopɔn anim enti kae sɛdeɛ woanya na wateɛ na di so na sakyera w'adwene na sɛ woanwɛn a mɛba se owifoɔ na wonhu dɔ nko a mɛba wo soɔ nanso wowɔ din kakraa bi wɔ saadi a wɔngu wɔ ntaadeɛ ho fi no ɔne me bɛnante ntaade fitaa mu ɛfiri sɛ wɔfata Deɛ ɔdi nkonim no na wɔbɛhyɛ no ataade fitaa saa, na mempepa ne din mfiri nkwa nwoma no mu, na mɛbɔ ne din m'Agya ne n'abɔfoɔ anim, deɛ ɔwɔ asõ no ntie deɛ Honhom no reka kyerɛ asafo no. Na Filadelfia asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma no sɛ, Sɛɛ na ɔkronkronni ne ɔnokwafoɔ, deɛ ɔkura Dawid safoa ne ɔhene ne obi ntom ne ɔtom ne obi nhini no seɛ, Menim wo nnwuma, Hwɛ, mede pono a woahinim asi w'anim a obi ntumi nto mu, ɛfiri sɛ wowɔ ahoɔden ketewa bi. Nanso woadi me mmara nsɛm so na woampa me din. Hwɛ, mede binom a wɔfiri Satan nhyiadan mu a wɔka sɛ wɔyɛ Yudafoɔ no nyɛ na mmom wɔyɛ Satan nhyiadan no abususɛm mema. Mɛma w'aba no abɛkoto wo nan ase na wahu sɛ madɔ wo. Ɛsiane sɛ woadi me boasetɔ asɛm so nti, me nso, Mɛkora ɔsɔhwɛ dɔn a ɛbɛba wiase nyinaa so sɛ ɔde bɛsɔ wɔn a wɔte asase so ahwɛ no mu. Mereba ntɛm. Sɔ deɛ ɛwuo no mu, na obiara anyɛ wo abotire. Na deɛ ɔdi nkonim no, mɛyɛ no fadum me Nyankopɔn asɔredan mu, na wɔremfiri adi bio. Na mɛtwerɛ me Nyankopɔn din wɔ no so, ne me Nyankopɔn kuro a ɛyɛ Yerusalem foforɔ a ɛfiri soro ba fam firi me Nyankopɔn nkyɛn no din, ɛne me din foforɔ no, deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ Honhom no ka kyerɛ asafo no. Na Laodikea asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ, Sɛɛ na Amen, ɔdansefoɔ a ɔsɛ sɛ wɔgye no die na ɔyɛ nokwafoɔ Nyankopɔn abɔdeɛ mfitiaseɛ no seɛ, Menim wo nnwuma, sɛ wonyɛ nwunu na wonyɛ hyeɛ. Sɛ woyɛ nwunu anaa hye a, ankɛyɛ. Na afei deɛ, ɛnam sɛ woyɛ boturobodwo na wonyɛ hye a na enwunu nti, mɛfew mafiri m'anom ɛfiri sɛ wose, Meyɛ ɔdefoɔ, manya me ho, na hwee nhia me. Na wonim sɛ wo ara wone ɔmanehunufoɔ ne mmɔborɔni ne ohiani ne onifirani ne ɔdagyani. Me tuufo, Sɛ tɔ me nkyɛn sika a wabere ho wɔ gya mu na wanya adeɛ ne ataade fitaa na wahyɛ na wada gya ahohora a na adi ɛne ani duru a wode bɛsra w'ani na wahu adeɛ. Dodoɔ a medɔ wɔn no, meyi wɔn atɛn na metwe wɔn aso nti bɔ mmɔden na sakyera w'adwene. Hwɛ, megyina ɛpono ano na merebɔ mu, sɛ obi bɛtie me nne na wahini pono no a, Mehyɛn mu maba ne nkyɛn, na me ne no abedidi na ɔno nso ne me adidi. Deɛ ɔdi nkonim no, mɛma ɔne me atena m'ahengua so sɛdeɛ me nso madi nkonim na me ne m'agya te n'ahengua so no. Deɛ ɔwɔ aso no, ɛntie deɛ Honhom no ka kyerɛ asafo no. Yei akyi no, mehwɛe na hwɛ wahini pono wɔ soro. Ɛnna nne a metee no kane sɛ totorobɛnto no se, Foro bra ha. Na mɛkyerɛ wo deɛ yeinom akyiri no ɛtwa sɛ ɛba ntɛm. Na ntɛm a na mewɔ honhom mu. Na hwɛ, wɔde ahennwa asi soro. Na obi te ahennwa no so. Na deɛ ɔte ahennwa no so no, wohwɛ no ɔte sɛ ahwehwɛ boɔ ne bogyanam boɔ, ɛna nyankontɔn a ɛte sɛ ahahammono boɔ atwa ahennwa no ho ahyia. Na anyinam ne nne ahodoɔ ne aprannaa firi ahengua no mu firi adi. Na egya kanea nson a ɛyɛ Nyankopɔn ahonhom nson a ɔsoma nkɔ asase nyinaa so no ɛredɛre ahengua no anim. Ateasefoɔ baanan aniwa ahyehyɛ wɔn ho ne wɔn mu mama wɔ ahengua no anim, wɔ mfimfini. na wɔatwa ahengua no ho ahyia. Na ɔteasefo a odi kan no te sɛ gyata, na ɔteasefo a ɔtɔ so mmienu no te sɛ nantwie ba. Ɔteasefo a ɔtɔ so mmiɛnsa no wɔ anim te sɛ nipa, na ɔteasefo a ɔtɔ so nan no te sɛ ɔkɔdeɛ a otuo. Na teasefoɔ no mu biara wɔ ntaban nsia, na aniwa ahyehyɛ wɔn ho ne wɔn mu mama, na wɔhome awia ne anadwo sɛ, Kronkron, kronkron, kronkron ne Awurade Nyankopɔn, ade nyinaa so Tumfoɔ a ɔtenaa hɔ na ɔwɔ hɔ na ɔreba. Na sateasefoɔ no de anuonyam ne anidie ma deɛ ɔte ahennwa no so a ɔte ase daa daa no a mpanimfoɔ aduonu nan no hwehwe ase deɛ ɔte ahennwa soɔ no anim, na wɔyi wɔn abotire gu ahennwa no anim ka sɛ, Awurade, wofata sɛ wogye animuonyam ne anidie ne tumi ɛfiri sɛ wo na wobɔ adeɛ nyinaa na wopɛ nti na wɔwɔ hɔ na wobɔɔyɛ na mehunu nwoma bi deɛ wɔte ahengua no soɔ no ne fam na mehunu ɔbɔfoɔ hoɔdenfoɔ bi a ɔde nne kɛseɛ ɛtea mu sɛ, Hwan na ɔfata sɛ ɔgye nwoma no na ɔte ne nsɔano no ano? Na obiara ni soro. anaa asase so, anaa asase ase a, obetumi agye nwoma no anaasɛ ɔbɛhwɛ mu. Na John se, Misuu pii, ɛfiri sɛ wɔnhu obiara a ɔfata. sɛ wɔgye nwoma no na wɔte ne nsɔano ano. Na mpanimfoɔ no mu baako ka kyerɛɛ me sɛ, Nsu. Hwɛ, Juda busuakuo mu gyata no, David nhini no, adi nkonim sɛ wɔgye nwoma no na wɔte ne nsɔano no ano. Na mehwɛe, na hwɛ! ahengua no ne ateasefoɔ no ne mpanimfoɔ no mfimfini no, Adwammaa bi gyina hɔ a ɔte sɛ deɛ wɔaku no. Ɔwɔ mmɛn nson ne aniwa nson a ɛyɛ Nyankopɔn honhom nson a wɔsoma wɔn kɔ asase nyinaa soɔ no. Na ɔba bɛgyee nwoma no firii deɛ ɔte ahengua no soɔ no nifa mu. Na ɔgyee nwoma no no, come and see. Ateasefoɔ baanan no ne mpanimfoɔ aduonu nan no hwehwee ase Adwammaa no anim. Meanwhile, wɔn nyinaa kurakura sankuo ne sika mfamfa a wɔhwam ayɛ no ma ma ɛyɛ ahoteefoɔ mpaebɔ no. Na wɔtoo dwom foforɔ bi sɛ, Wofata! Wofata! Sɛ wogye nwoma no, na wobue ne nsɔano nson no ano, ɛfiri sɛ wɔaku wo, na wode wo mogya atɔ yɛn afiri kasa ne mmusua ne nkurɔfoɔ ne aman mu, na woayɛ yɛn ahemman ama Agya Nyankopɔn, na ateasefoɔ no kaa sɛ, Na woayɛ wɔn ahemman ama yɛn Agya Nyankopɔn, na wɔbɛdi asase so ahene daa daa. Na abɔfoɔ a mete abɔfoɔ bebree a wɔatwa ahengua no ho kɔntɔnkrɔn ne wɔn ano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem, na wɔde nne kɛseɛ kaa sɛ, Adwammaa a wɔkuu no no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animuonyam ɛne nhyira ka sɛ amen. N'abɔde a ɛwɔ soro ne asase so ne asase ase. Metee sɛ wɔse, Nhyira ne anidie ne anuonyam ne tumi nka deɛ ɔte ahengua no so no ne Adwaamaa no daa daa. Na ateasefoɔ baanan no kaa sɛ, Amen! Na mpanimfoɔ no hwehwee ase, na wɔkoto sɔree, Animuonyam nka Awurade din daa daa. Amen. Abusuafoɔ, enti aha na yɛabɛduro. Seesei, Oguammaa no a ɔfata no Wagye nwoma no, enti from chapter six, ɔrebɛtete ne nsɔano no ano, na yɛahwɛ nsɔano no, ɔte a, nea ɛfiri mu bɛba. Ɛno nti, sɛ wowɔ ɔdɔfoɔ bi a, ɛwɔ sɛ wofrɛ no ba na yɛn nyinaa yɛsua nkwagyeɛ ho nsɛm yi a, fa no bra ne yɛn ara de no. Yɛakɔ nso yɛnkɔ akyiri bebree. Afei ne yɛrekɔ bunu mu, na yɛn nyinaa mmom nsua Onyame Asɛm, na ɛbɛyɛ nhyira ama yɛn ne yɛn adɔfoɔ nyinaa. Kɔfrɛ obi bra na yɛn aade no. Mia w'ani. Mma yɛn nko ara yɛnkyɛ. Mia w'ani na yɛ saa. Mede mo asi ha, ɛberɛ foforɔ yɛbɛsan ate yɛn ho nka. Onyame nhyira yɛn nyinaa wɔ ɛberɛ a yɛgu so rehwehwɛ adiyisɛm mu. Merefiri ha na makɔfa me camera ne me telescope na afei mahwɛ ɔte nsɔano no ano a deɛ ɛfiri mu bɛba ne ahwɛ sɛ yɛbɛnya pictures bi a. Ɔsoro asomdwoeɛ nka yɛn nyinaa adom no nti. Amen.